Na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari na nĩtũkĩrĩtwo mũrimũ wa cukari nĩ kĩĩ na ningĩ tũgatarĩrio mĩthemba ngũrani ya mũrimũ wa cukari na tũgũkinyĩte type 2 ndagĩtarĩ Ĩĩ. nĩyo tũkwaragia ũhoro wayo twauga ĩnyita andũ between the age of 40 Ĩĩ, nĩ tuge 45 na hau ũguo Ĩĩ. Nĩ- na njĩra ĩngĩ nĩ ũceragĩragwo kwĩyonania ah, ũringithanĩtio na type 1 Em, na na ngwĩciria nĩ tũkũrĩkĩtie ũhoro wa type, Mm, eh, type, type two. type two Mm. rĩu tũgĩthiĩ eh, ũ- ũcio- ĩyo ĩngĩ ĩtagwo gestational diabetes Mm. nayo gestational diabetes nĩ mũrimũ wa cukari ũrĩa wĩyonanagia harĩ atumia tu Mhm. rĩrĩa mena mena nda Ĩĩ, hĩndĩ ĩrĩa akuĩte mwana nĩguo wetereire gũciarwo Mm. na no mũhaka akorwo nĩ athimĩtwo hau kabere-inĩ agĩthiĩ kiriniki kiriniki nĩ magĩthimagwo akoneka ndarĩ na mũrimũ wa cukari no agĩkinyia ah, wiki ya mweri eh, ya mm, eh, 24 wiki ya mĩrongo ĩrĩ na na inya to 28 hau ũguo harĩa mwana aciaragĩrwo angĩthiĩ onanie symptoms cia diabetes ũguo nĩ kuga cukari wake wĩ igũrũ rĩu ĩyo nĩyo tũmĩtaga gestational Ĩĩ. diabetes na wega wa gesta- gestational diabetes nĩ atĩ Ah, mwana aciarwo no gũthira ĩthiraga okay Ĩĩ, nĩ Sawa. gũthira ĩthiraga na ndĩcokaga Ĩĩ. Ĩĩ. na nä twakorwo tå kiuga å horo wa type icio na twagweta symptoms ciao ndiä kana hihi he symptoms watiga na thutha symptoms ona ndiä ndäraria å horo wacio no njätä kä ria nyambe coke na thutha hanini githä ndigåkwä rä te nä nguohereria Ĩĩ. diabetes må themba Ĩĩ, å ngä mũthemba ũngĩ. nä harä kä ndå gä tagwo

kana ũgathiĩ thibitarĩ tondũ wa mũrimũ ũngĩ Ĩĩ. especially githĩ ndiakũgweterera ta mũtumia agĩthiĩ clinic Nĩguo. ya- a- a- agathimwo cukari Ĩĩ. akonekana ataroĩ na atarĩ na- kana mũndũ um, a- a- no ũndũ wa mũthemba wa wa gĩtũmi kĩngĩ kaingĩ na kaingĩ wathiĩ thibitarĩ wĩna mathĩna ma mũthemba ũngĩ kĩ- kĩndũ kĩmwe ũthimagĩrwo nĩ cukari ona ũtorĩtie ona ũtananĩtie Nĩguo. Ona ũtonanĩtie symptoms. Rĩu hau nĩho mũndũ anyitagĩrwo, akanyitĩrwo kĩu twĩtaga kĩ? Pre-diabetes. Pre-diabetes. Na no njuge nĩ wega mũno mũndũ wothe tondũ uh, gĩthimi kĩa diabetes nĩ gĩthimi kĩ raithi mũno nĩ wega mũndũ athimagwo kaingĩ kaingĩ at least o mwaka ũgathimwo eh, tondũ eh, ũgathimwo diabetes ta rĩu mũndũ angĩũka haitũ dawa line harĩa rũirũ gũthima diabetes nĩ ĩtekaga kĩndũ ta 10 minutes ndagĩka ikũmi na nĩ kĩndũ very cheap nĩguo na nĩ kĩndũ kĩngĩgũcĩvĩra ũtũũro waku na njĩra nene mũno Nĩguo. tondũ ũmenyo nĩ very very important tondũ ũngĩmenya wĩna pre-diabetes he maũndũ maingĩ mũno rĩu tũngĩgũthomithia ũrĩkaga na he maũndũ maingĩ mũno tũgũgũthomithia ũtarĩkaga nĩgetha ũthire mũno gũgakinya stage ya gũtuĩka full diabetes nĩguo na ũgũikara ta mũndũ ũtarĩ mũrimũ wa cukari ũĩ ũrĩa ũrathiĩ koguo harĩ nĩũkuona ta wanjirũ ũrĩa tũthomithagio ũhoro wa hiv nĩguo ithe tũtiĩragwo ũmenye status yaku nĩguo na andũ aingĩ nĩ mekaga ũguo Ĩĩ. tondũ nĩ hagĩrĩire Ĩĩ.

Nĩ kwambĩrĩria nĩ gũkorwo wĩ na nyota ũtarĩ wa kawaida, kana kwĩ heho, kana kwĩna ũrugarĩ, ũkambĩrĩria kuona nĩ ũrathiĩ nĩ ũra nĩ ũretia maĩ kaingĩ mũno, nĩ ũranyua maĩ mũno, Nĩguo. na oro ũguo ũranyua maĩ rĩ, noguo ũrathiĩ kahinda kanini maingĩ, very very frequent, na haha ngiuga gũthiĩ kahinda kanini maita maingĩ rĩ, nĩ ngũ different nĩ ngwenda tũ tũ differentiate. Tondũ nĩ harĩ mũrimũ ũngĩ atumia magĩaga ona arũme, Nĩguo. ũtũmaga matinde magĩthiĩ kahinda Nĩguo. maita maingĩ, na ũcio tũtikwarĩrĩria ũmũthĩ tũkarĩrĩria hĩndĩ ĩngĩ. Ĩĩ. No ũtiganu wa eh, gũthuguma kwa diabetes na gũthuguma kwa mũrimũ ũcio ũngĩ rĩ, ĩko- ĩkoragwo arĩ infection rĩ, nĩ atĩ thĩinĩ wa Diabetes wathiĩ kahinda kanini mathugumo makoragwo marĩ maingĩ o ihinda Okay. ũgũthuguma mahiga ma- Ma- mathugumo mathugumo maingĩ maingĩ Ĩĩ. no mũrimũ ũcio ũngĩ rĩ nĩgetha tũtigithanũre rĩ mũndũ athiaga tũthu- tũ- tũ- tũ- Mathugumo mathugumo manini. tũnini mũno Ĩĩ. no ũgathiĩ maingĩ Ĩĩ. rĩu rĩ arĩ ũng- eh, symptoms ĩki- ĩ- ĩrĩ ya cukari rĩ ũkũnyua maĩ maingĩ na wathiĩ gũthuguma ũgathuguma o ma- maĩ Mathugumo maingĩ maingĩ, na mm. ũgathiĩ kaingĩ akorwo nĩ ta ũtukũ Mm. ndũngĩkoma toro mwega ũgũtinda ũkiuma na wathiĩ ũkaigua no mathugumo maingĩ ũgacoka ũkanyota ũkanyua maĩ haya um, symptom ĩyo ĩngĩ nĩ kũhũta mũno na ndigũkiuga ũguo ah, mũndũ rĩrĩa akinya handũ akahũta mũno Akauga nĩ mũrwaru. ndina mũrimũ wa cukari Eh. tondũ nĩ gũkinyagĩrĩra o mũndũ o mũndũ e kĩhinda gĩake Nĩguo. akinyagĩrĩra akambĩrĩria kũhũta mũno Ĩĩ. um, especially kwagĩa heho Ĩĩ. kũrĩ andũ mahũtaga mũno Ah, symptom ĩyo ĩngĩ nĩ dizziness na gĩthũngũ ĩtagwo dizziness kana kũigua gĩkari kũigua gũcũngĩrĩra gũthiũrũrũkĩrwo Oh, gũthiũrũrũkĩrwo. ũkaigua nĩ ũguo nĩ ũraigua ndũrĩ mũtwe waku ti stable Ĩĩ. dizziness Eh, nĩ ũrathiũrũrũka um, symptom ĩyo ĩngĩ na nĩ very very important Ah, nĩ ũkuona mũndũ wa mũthemba ũcio nĩ ekũrucu weight very very quickly and a loss a lot of weight within a very short time akahĩnja mũno um, ona gũtuĩka rĩu haha rĩ reke explain that andũ a type 1 mũno mũno mũno nĩo marucaga weight type 1 diabetes kũrĩ hĩndĩ andũ a type 2 diabetes nĩ gũtunguha matunguhaga Ah, koguo rĩu ũngĩona symptom ya mũthemba ũcio mũndũ kũ lose weight oro rĩmwe kana rĩngĩ Eh. kuongerera oro rĩmwe Eh. no ĩkorwo arĩ Nĩ- ĩrĩ type nĩ- one. nĩ- nĩ- yahota kweki explain atĩ hena mũrimũ wa cukari wĩra ĩka atĩa na nĩ wega rĩu wathiĩ rĩ ũgatigithanũrĩrwo um, ngwĩciria symptom ngũkinyie hau tondũ icio ingĩ kaingĩ na kaingĩ eh, icio ingĩ ikoragwo ikĩonwo ikĩ- i- igĩtarĩrio nĩ ndagĩtarĩ aka- ikĩonwo nĩ ndagĩtarĩ Ĩĩ. we ũkaga gũciona Ĩĩ, no ũngĩona kũnyua nda- maĩ mũno em, gũthuguma mũno em, kũhũta gũthiũrũrũkĩrwo Ĩĩ. ekũigua eh, Thiũrũra. thiũrũra Mm. rĩu ngwĩciria hau no wagĩrĩirwo nĩ gwĩciria ũhoro wa Okay. diabetes, yes. na nĩ condition irĩkũ cingĩ- cingĩrehwo nĩ mũrimũ ũyũ wa cukari Okay. related conditions Ĩĩ, ah, kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno in fact hau nĩho ũhoro wothe ũrĩ Ĩĩ, tondũ rĩrĩ no ũria atĩrĩrĩ kaĩ mũrimũ ũyũ tũtangĩtigana naguo ĩĩ, Ĩĩ, tũratinda tũgĩthĩnania naguo kũũthondeka nĩkĩ ĩĩ. Thĩ- cukari waikara igũrũ thĩinĩ wa thakame ihinda inene rĩ thĩna nĩ kĩ hau Nĩguo. kĩ- kĩũri gĩaku rĩu kĩhuana Mm, ũguo mm. na nĩho ngwenda mũ- mũthikĩrĩria rĩu athikĩrĩrie Mm. na tondũ naho nĩ handũ very important na Nĩguo. nĩhekũnyitana na harĩa njaririe ũhoro wa pre-diabetes nĩguo tondũ Mm. thĩna ũrĩa ũkoragwo ho ona hĩndĩ ĩyo wĩna cukari wĩ igũrũ na ndũrawona na ndũraũigua symptom thĩna ũkoragwo arĩ hĩndĩ ĩrĩa cukari wĩ igũrũ Mm. wambagĩrĩria kuonjia ciĩga cia mwĩrĩ. Nĩguo. Kĩĩga kĩa mbere kĩrĩa very important gĩthũkagio nĩ cukari wĩ igũrũ nĩ kidneys. Wanjirũ ta rĩu ũguo nĩ njũĩ thĩinĩ wa bũrũri nĩ ũiguĩte ũrĩa gũkoretwo ũhoro wa nĩ twĩkĩre dialysis machines, nĩ Ĩĩ. twĩkĩre dialysis machines Nĩguo. thĩinĩ wa bũrũri wothe. Mũrimũ wa kidney nĩ ũingĩhĩte mũno na mũrimũ wa kidneys nĩ nĩ lifestyle, ũrehagwo nĩ lifestyle disease. nĩkĩo ingĩhĩte ũguo tondũ rĩu mĩrĩre itũ na mĩikarĩre itũ mĩciĩ-inĩ na mĩkĩre itũ ya maũndũ nĩ ĩcenjetie tondũ ũrĩa ndatarĩirie kiumia gĩthiru ũhoro wa kĩ lifestyle nĩguo na gũkũ ũrona kidney diseases nĩ cingĩhĩte mũno kĩndũ ta 80% ya kidney icio thũku ithũkĩtio nĩ cukari nĩguo nĩ mũrimũ wa cukari wanyita koguo rĩu rĩ Tũrauga cukari ũyũ tũikũrũkie thĩinĩ wa thakame Nĩguo. n- tũgitĩre kidney na kidney no kĩga kĩmwe Nĩguo. kĩga kĩu kĩngĩ nĩ ngoro hĩndĩ ĩrĩa cukari wĩ igũrũ ihinda inene na ũthiaga gũthũkia ngoro ngoro rĩu ĩgakinya handũ ndĩrahũra ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũhũra na nĩ Nĩguo. ũkĩĩ ngoro nĩyo injini ya mwĩrĩ Ĩĩ nĩyo injini. rĩu ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari rĩ na aikarangĩte naguo rĩ mm. ona njũĩ mũthikĩrĩria nĩngĩ nĩekũmenya nĩekuona ũguo rĩ mm. athiaga akinyaga handũ mm-hmm. arathiĩ agathondekwo cukari akaheo ndawa cia kidneys akaheo ndawa cia ngoro na akaheo ndawa cia kiga kingi reke thiä kiu kingi kiga kiu kingi githukagio ni murimu ni cukari wa iguru ni tombo mm. brain mm. Um, na hau niho hatumaga ringi cukari waikara wi iguru ihinda inene ukaigua ningi mundu ni aragire na stroke Mhm. wanyita Ĩĩ nĩguo. o ta uria ngoro yathuka nayo mundu agia na heart attack Ĩĩ nĩguo. nayo eh, kidney ciathuka ukagia na ki- kidney kidney failure Mm. um, kĩndũ kĩngĩ gĩthũkagio nĩ cukari hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ igũrũ nĩ nerves Ah, ndi kana mũthikĩrĩria nĩ- nĩ- nĩ- kana mũ- mwĩroreri nĩ ekũmenya ũhoro wa nerves thĩ iria ikoragwo thĩinĩ wa mwĩrĩ ona ndiũ No ũrĩa wega ciĩtagwo- ũmũhutĩrie. ona ndiũ ũrĩa ciĩtagwo na gĩkũyũ Eh, tondũ nerves nĩ kĩndũ ĩkoragwo ihiana waya Eh. thĩinĩ wa waya cia thitima Nĩguo. thĩinĩ wa mwĩrĩ ona ingĩ ciĩta waya cia waya cia thitima cia mwĩrĩ Tondũ ingĩhũthĩra ĩrĩ ngerekano ũrĩa nyũmba ĩtambagio thitima. Nĩguo. Ah, nĩ wonaga wa- wakia switch Mm. thitima ĩgakana. Nĩguo. Na wona wamĩhoria thitima ĩkahora. Mm. Ĩkahora. Mm. ĩyo no ngerekano ingĩhũra atĩ thĩinĩ wa mũndũ ũrĩa ombĩtwo Mm. ombĩtwo gwatha ciĩga ciake ũrĩa ci- arenda ciĩke nĩguo na kũhũthĩra system ĩyo yumaga tombo-inĩ ũkauga Nĩguo. reke njoe guoko gũkũ igũrũ ĩĩ guoyo guoko gũgekatĩa gũgathiĩ Gũ- ĩĩ, igũrũ gũgathiĩ Ke- igũrũ. ke- ngũnje ngundi ũgakũnja ũgakũnja Ĩĩ. ke ngũthe mũbira ũguo ũkagũtha aha. um, instructions icio ikorwo ciumĩte thĩinĩ wa tombo Mm. igereire through the nerve the system nerve system mhm. ũkahota gwĩka atĩa gwatha ciĩga ciaku rĩu nĩ hakinyaga handũ hakagĩa na disconnection ya nerve system Ũg- no ũkorwo ũgĩatha kĩga gĩkaga gwathĩka Ũga- akorwo nĩ ta guoko kuoe ũkaigua rĩu gũtirenda gũtirenda gũti- gũtikuma kana ona harĩa akorwo nĩ kũrĩ. gũkuoya ũkona nĩ kũregucia ũkaigua ti Ĩĩ. ũrĩa ũkoragwo Ĩĩ. na nĩ hakinyaga handũ hagakorwo atĩ ona kĩ- kĩaga- kĩ- kĩga kĩu rĩu gĩtirathĩka o kaimana um, njĩkĩĩ kana nĩ tũtigĩtie mathaa tũ- tũ- tũthiĩ na mbere tondũ he kaũndũ kangĩ ngwendaga kuongerera ndikwendaga gũtinio nĩ mathaa A- a- a- angĩkorwo hena kaũndũ gatangĩtinio nĩ matha reke twambe tũikĩrie hanini nĩgetha tũgĩcokereria ũgĩkorwo ũkĩ- ũgĩtarĩria na njĩra ĩtegũgĩkorwo ĩgĩtinĩka handũ Ĩĩ. tondũ nĩhoneka nĩ kaũndũ ũtangĩenda mũndũ akorwo agĩtigithũkania Nĩguo. tabarĩra nĩ yareke ngũtare nginyagia hau tũkinyĩte angĩkorwo wĩna kĩũria no ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri kũhĩtũkĩra 0723890311 yakorwo ĩgĩtũkinyĩra na ithuĩ nĩtũgũkorwo tũgĩgũcokeria ciũria ciaku ndũkae gũthiĩ haraya no tũrathiĩ na mbere na mũthenya wa ũmũthĩ ngĩkũririkania atĩ tũrarie- tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari nĩguo diabetes